Ɛdɛn n-deei lahibali ni ka wula kom ka dihiri ŋɔ tɔbu maa ka gɔɣira ni chaŋ bɛ yaa lahi chaŋla Maka polo ka a gɔmi. Hey! Hey! Pastor.
Hmm? Maka yɛltɔɣa ka yɛn bɔhimi ŋɔ. N a ti ka man wumla la, naara chaŋa Maka ni ka bɛ ni Shɛtɔni mini bɛ Firawuna nim niŋ wula. N zaŋ suɣulo kan kana. Ma nyɛ wum ŋɔ bɛ a nyami? M bi nya. Bɛ yɛla mi?
Bɛ yɛli ma. To zaŋ suɣulo. A nya ni kpuɣi na buɣi ni n ti kpɛ ni? N daa chaŋ ya, dama a nahiri n garila n ti kpɛhi Shɛtɔni nuu ni. Nyɛbishaw ni chaŋ ti kpɛh o nuuni a wumma ka wɔɣili fa tiŋa ka n kpi ka o baŋ ya n daa kuli zala bulɔku nima n marigi tipa di wɔyɔpɔin n kpɛ maka
Ki dole chaŋ. n jaa bɔhiri shɛm maa nyɛbishaw wumma a nya ni ʒiya ŋɔ alikɔbta kam din be zuɣusaa n sulinsi ni pahi sahi

n pahi sahi nyɛma ni pahi ka mina zaŋ da pali maa na ma diridi bili ka o daa dɔɣi n pahi sahi wa pa chɛlla shikuru
o so mina dɔɣaya wa yuli mɔɣalim mɔɣalim ma ko gariga shee suɣulo nyɛma ka m paana ka mina niŋ ma kom ka n ʒini ka su n daa yɛlli kam A gba ka biligi n gbuna lan sɔŋ ŋun mi yɛltɔɣa pa sahi wai n deema Naawuni ti ma pini a nya mina wai a gba suhimi ka nya o tatibo o a nyin daa chɛ nyin daa biligira mina
kamani paɣaba a mi yɛn yɔdɔɣa bidibiga maa yi bi yiɣi bia maa zuɣu ka kuna di bɛ gala
Nuwa nuwa ma ko gariga pa sai dira amaa nyɛ bi shɛɣu luŋ ni paɣa n kuli dɔn mi ni n gbihi n ti wu kulli gari n yiŋ zuɣusaa ka n vaayisi ka mina bɔhi ni wula Ni tahilirigu m-bɔŋɔ. Ni vɔbisi lihi na nyɛla Firawuna ni zani yin guli nyaaŋa, ka m-bɔh n zɔri buɣa bɔra ni mani ka bɛ bɔri maa, ka n yi n gɔɣi li. Eeh! Wai! Ni yi ka yina, ka Shɛtɔani baɣi dikpin shɛli, ka m boli o zɔri kam na, ka o kana n-ti damdi, ka bɔhi buɣa yi bɔri to ŋuna? Ah!
Ka Shɛtɔani kana ti damdi o?
Maŋ bu nya, Firawuna na bi nya, a'a, man jɛri wumana ka o daa wumana na, ni o gbariti nya, wan paana, ka buhi bɔɣi bɔri kpe. Ŋuna wayi n yi kpɛrila na, man ka daa puhi bi na. Ŋun bɔŋɔ n yɛn ni o ni tooi zaba, Firawuna n yɛli ma ni ŋun ni tooi zab ma. Ee Firawuna, ka o saɣi, a ni tooi zab ma ni ii, ka n zuɣu gili n yɛn guli nyaaŋa, n ti kab o sumbɔɣu ni. Firawuna ka a yɛla nyaɣisi wo n kabo ni la nyɛ nyɛma ko bɛ fuura ni larigu ko bɛ suɣusaa ka ŋmɛ ko baŋa lɔ kpi maa
o kpɛ pa ka ŋmɛ kabo nyi gɔli bɛ bɛ ni lɔɣiri bɔɣili a yɛn yɔm ayi o nɔɣa tum tuma ma ka o ah
ka what biɛri ŋɔ kuma ka ʒini ŋɔ yaa bi yɛri ka ti wumdi maa bi zara so bi kpɛ duri so ni zuwa yina wari kɔbɛ n zabira tarimba bi chɛri ni
alaji a yɛra nim zara bɛ bi zara so bi suɣi lɛjɛnti nim maa zaa so kam daa so mi ba sai
ka nɛmo

Eh, zoya yi jala la. No, a ya ye tɔɣa shɛŋa bɛ maa mi ya tin bi chaŋ maa ti niŋ kani. Eh, ti yiŋɔ ye tɔɣa mi ti to bɔri ka so nya ka yɛli ti di mi bi yɛli ti la. Bi ku yɛm ni a gba ka ti zɔri gindi. Wai, eh. a nya yiŋɔ ni ba bɛ bi tibigi n daa ʒi ŋɔ maa ŋun kari chaŋ tɔri ŋuna pari n ko chaŋ maa man ku gariga.

Ti zali ŋɔ wo bamma, amaa yi zaŋ ŋɔ tɔhi n kpe. Amiya a deeya bɛ wo bɛ kpe ka bɛ kpe bɔɣa bɔri ni. Deei hankali wo.
Ee ka bɛ kpe.
Allahu akubar wo bɛ ni gbaami ka ti kɔrigi wo suhi ni bɔɣa bɔri ni ka bɛ bɔri aljanna kpɛriba ka a piri tib. Dariga ni tooi kpɛli. Tooi deema.
Wo ti kpira.
Wai.

ka so kuli doya ka n kula bɛ lɛɣu la ka sali so nyini ʒiya ŋɔ ajɛnda ŋɔ nyin kpɛm wayoyo aba a nyɛ di ʒiya ŋɔ maya
a nyɛ mina ya wo bɛ ma ʒiya ŋɔ ni mala ma ku gariga

because niŋ ŋɔ maa naan ku yi ma ka kuna naan kuna ni kana naan pa yɛra ni eh, binshaɣu ni niŋ boku ŋɔ maa so bi yula ni yɛn kpɔri napɔŋ chaŋ boku ti bo peace zaŋ ti boku nima eh, eh, n wumdi yɛtɔɣa mi lee bi wumli n paai di tooni chaɣu ti baŋ an kuna a shi niŋla mistake because ka president n nya ka eh, bini n nya ka a yɛn a chɛlila boku na ti po suhudoo ti boku nima
zora a da wum bi damli a nyɛ ni kpɛ bokuya n ti taaba n bɔŋɔ ka bi zahi ka ku nyɛ kukola tɛtɛ bi ma ka bi nyɛriba
ka bi yoo pun gbama ka yɛ ku saɣasi zaŋ yɛ suɣulo maa yɛn ni ka bi yoo buɣum ka m bɛn bɛn kuli ʒiya zurum mm. domin laasai mm. n ti darigi yihi takɔb na
ka di nyaɣisi piɛpiɛpiɛ ka so kam kuli kpɛ duu hmm? ka ŋmaligi kpa ban bɔŋɔ ka bi gui hmm? ka maa ni n chaŋ ti paai ku zaasi naa maa yi yɛlo hmm. sarchi kpɛra a nyɛ di niŋ ŋɔ maa yi sala wumli biɛɣuni

wa go bihi ŋun yaɣaya ŋun ka mɛsinji maa wa go wa kuli ʒi gom ŋun daa ʒiye
iya polo ni yi kuli ʒi na fiila ni bi kuli yɛ chɛ ŋun sani ee man bi ka man zara ŋo yɛra miya a yaa ti kuri siyu di ba ban yiya kuli wari laawu wa bi ŋmuli yiya bila bin naasi wa sala ku di jɛjɛ laɣamli di ba nahi ka a nya so yɛri to kpɛra du ka hɛji di tɔɣu shɛli ka o kpalim zani wii pa tahi ai
ai alaji abiyo shɛm bɔhi ni shɛm because eh, eh, eh, ŋɔŋɔ kaman yɛlli kaman yɛlli ni yi yɔŋ alahaji ni ŋɔ maa ni yi ku chaŋ a maka kuna ni ti lan zaŋli muuviri bihi so ka so lee yɛrima wuntaŋ maa ni ni n bɔhima ni mi kɔ ni ŋun nyɛla kɔna nim ni pam so ni ŋun ti wum ka yɛri kama eh, makani na ŋɔ kama ni biɛla yɛn tooi dara because ni lahi ka kuli zaŋ bahiri kom a maka a kom yɔŋ nim ni yɛ shɛm ni nyɛma so so ŋun yɛrima gba ni ni bɔri ni nya viɛnyɛla ni n yɛbda kpɛnyɔn shee kɔna shɛli ku bɛ ni maa ni ni naan yuŋ naan ni n tiresi ni ni sɔmta ni a ku baɣa ni ni bia Huwa! Alzamalara, a ni chɛchɛ yaa ŋun kab ʒiri zuɣu. A gbaaya n barili la yuɣ ti suɣu. Ti bi bɔri ʒiri lan bukaata nyin zaŋ ti o. Ma ku gariga pa saha yɛtɔɣa kan yɛla maa. Ma kuli yɛ ŋun chaŋ ma ka kuna ti bahiri kom, pɔmpi kɔbia luɣu kom.
To daa ka yɛ dɔri tuno wahi ko shɛli ni bahiri ma, amaa a lee nyɛ binshɛɣu, a nyɛ binyɛri shɛm maa zaasa. Alahachi ŋun kam chaŋ n-ti gili kaman ni gili ŋɔ, ka kuna ka o shee ti kpari ŋɔ, ka o shee maa ti chɛri ŋɔ.

ni gari kaaba jiŋ tooni ti zaya ka kaaba limam so saɣim ko yɛliya na n yɛn ni zali shɛm maa ban duɣu ko na fi nyɛ ka bi zani alikibla lala domin ni zani dede shɛm ko so saɣim ma ŋun yi zaya o zala ŋɔ ka mi ti zani ŋɔ ka maa ni ka yɛn kpim maa ka karinda suhuni

di zuɣu a kuli nyɛ biɛhigu n bɔri a diini n bɔri gbaŋsim ka ʒe ŋɔ karimbihi yaɣa yaɣo ambariya man kpali yes ah bi bi yɛra ah n nyɛ amma wani
afa kpambi maa zaŋ karimbihi bara wani n yaɣali tinkpaɣu ti za shɛli
dɔn a di yɛn be n ŋɔ ha n ŋɔ ha ŋɔ a ban daa naa mali yira a yɛri bɛ shɛm maa adiini ŋuna sunna ŋuna mhm. mani ʒirila ŋuna a ara bɛnni
ka di nyaaya niriba zuɣu kama niŋdi ŋɔ do chɛliba ŋun bi dosi n tuhi dɛdɛ

a gba purisim bɔŋɔ kam tiri chief sangai naa a gba purisim bɔŋɔ kam tira purisim bɔŋɔ kam mali tiri yes saana a bela yendi ka doli ʒii maa purisim bɔŋɔ kam mali n tiri a gba facebook ŋun kam zaa doli ti facebook n puhiri ka paɣiri so kama thank you so so much um, yes so

N ka duri la zaa radio kurili maa shee. Lihi maa nudirigu zuɣu before ka a paai Don siɣili ni yiŋa a ni nya Salman Faris collection. Ti ni ʒi saha shɛli ŋɔ Salman Faris collection nim nyɛla ban kpaŋ bi maŋa domi bi tila discount. Lala discount ŋɔ maa ka di nyɛla wula? Niɛma kam bini kohiri nimaani bi nyɛla ban tili 50% discount. So di niŋ ka bi kɔhiri nɛma kama hundred cedi ni kama liiga hundred cedi a chaŋ nimaani bi bɛn kɔhiri ta hundred cedi because discount fifteen percent ka bi yɛn yihi ka kɔhiri zaŋ ta di yɛn niŋ ka a lan labina so kpaŋa maŋ ka a chaŋ Salman Faris collection insha Allahu n ti nya a bɔri neen shɛŋa zaa namda nim nyɛla din bɛni zipilisi liiga nima jinjama di zaa nyɛla din bɛ Salman Faris collection kuɣusi n bɔŋɔ ka bi mali tiri fuzi

Bɛ pam beni bɛ ku di saada ni Blade niŋ sinii bee yɛli gola shɛli n-gbubi ba ka bɛ tooi lahi yihiri siniinim na. So lala zuɣu di nyɛla yɛli muɣisirili pam zaŋ n-ti ti. Ŋun bɔ ya ni o mɔnitirimi ni o biɛla ko naam Prof Sherif Achina. Ok Achina pɔlisi bɔŋɔ ka m mali yɛla ni Mina ni o gba ni Maka ni o room mate n-daa nyɛ Alahaji Abiyo.

Lala area maa zaa m mani ka bihi pirigi li doli bɔhi life so ka di ku a yi kana ti lihi even though n daa malila n ya paɣa sani ka n daa be ka o daa tooi timdi ma o paɣa kpee n tabi sani so n daa mi n chaŋ so sani ka o yuusiri toon shɛli ka n deei kamani gbabili yina mm. so nyɛ kurigu maa ni ni yɛri shɛli ŋɔ maa laa ni yɛri shɛli ŋɔ do kuri so sani ka o daa tim ma ni yɛ bi nyo Doo n-daa yi chaŋ o sani lala ka o yɛri ma. Wai Nasra Sooro, a ya paɣa biɛwura, a yi kuli nyin puhir o ya paɣa sahi ni n niɣ o yuugi ka n gbabili nimaani. To nyɛ kpurigu ŋɔ mi ŋuna, tiŋkpaŋ ka o daa tim ma ku yili. Ka n chaŋ nimaani ka nyɛ kpurigu lan mini so ti mali tab loori gbini.
a nyini maa ni. Ɔɔii! A nyami n-nyaɣi o, Naa o nyɔŋ a yi niŋdi ka n yi ku ha, a maŋ ni n-yi yi nya. N yi maŋ ŋɔ gariga ŋmaa o mi n-yi. A nya so o ni yɛri lala ni o ni wum li, miri a chaŋla baanjira ka labiri na ka n kpali n zani. So o ni wum lala tooni maa mi ni o yɛtɔɣa ŋɔ di tu ni n deei li. So o ni zani ka o mini di lan zabi hal n-ti naai ka n gbab li ŋmaligi. Hmm. So n bilim puuni ni daa lee ni di yɛtɔɣa shɛŋa di daa zooya. A mi a nyɛla ni mi. Before halli ti saɣa daadam mhm. ka Umar Janda daa ʒi ma kpi acting. Okay, so Umar Janda zaŋ a kpi. Of course, ŋun daa zaŋ ma kpi acting. So n daa zaŋ ma join acting. Mhm. So dan shɛli ka director maa n daa ti piilim mali o shawara. Okay. ka toli wuhi o maŋ maŋ sɔra saɣam mi because ka o yɛli ma ni na o lala toon maa ni to zaŋli ŋmaa full film mɛ ka problem Hmm. A nyɛ nimaani. So din da rehearsals day maa bi wumda bi wumda so kam n da tira baya to rehearse fine. Because n yi ku use so kam daa lam hali n ti doya. Before ka senior na n ti kana ka bi yɛlo li ŋuni nyɛ Umar Janda. A nyɛ that's good. So ŋuni n daa hype ma ka n yuli yina acting.

Bom ma ni nyɛ shɛli ban daa bi kpuɣili ni o ma bɛn hali sɔri ati nyɛma yɛlima ni wula ka n bi yɛri lala bɛt ka tɔɣisiri ba malli bee ka saɣindi bi yuli all the time mɛ no ni yɛri ma yi mi nyɛ ka n yɛlli ka tu ŋun yɛri lala n pahila man bɔri mi ni baŋ ni yi n yɛri shɛm maa din tooi niŋ anfaani ti nya because naawuni yɛ dahim ma di bi wo naa yila niriba ni
luɣili kamani ti o zaŋli n bo soli taam bee n bo ariziki taamaŋa Buɣim yi yɛri li ka pa mani chɛ ka a baŋ bee ka pa din pa fluui gili ka nir baŋ ni ka lala ka n yɛri ŋɔ. Pirigili daa mi lan n yɛtɔɣa n-nyɛli. Buɣim yi yɛri li mistake ka di puuni. M mi bee n-naɣ n-nyɛ ka a baŋ ni m fɔɣisiri mi yɛri li no. N ku yɛri li mi kaman ti ni yɛri shɛm ŋɔ. A ni yɛri nyɛ shɛm maa because di nyɛla yɛla buyi nyɛ kpurigu pula pubu buta din yɛri nyɛ ni bɛni mi.

Na nɛba n daa miri maɣa mi una ŋan yɛn niŋ.
Ni niŋ la. N ni bɔri ni n yɛla mi ya, ya mi yiri bɔri ni a lɛbi n daa miri maɣa una ŋan yɛn niŋ, domin man yuhi gbaaga, a mi a gba yuhi gbaai ma mi.
Ɔi, amaa a yɛli la bin ŋalim ma, lihimi doo ni je ya yɛm, binshɛɣu kam paai mi, ka ma zuɣu ka ya yɛn a bi bɔri ma. Binshɛɣu kam bi paai mi. N din yɛni.

Yɛli mi ka di nyɛ din kam yi ni kpi kpini lɔɔ ba ŋgba mi lan nyura yili mi nyili ka niŋ naa maa ka ŋɔ maa nyɛ ni nyani
e di lu nimi o a ŋun yi yɛla ma naa kpa nyɛ na liri a o mi mi o ni ni toli nyina n ti fiɛ pe kpɛra nyi maa ee man ko ŋarga ŋmaa

because bin daa nyɛri ma tam shɛli pam maa n daa mali niŋdila maŋmaŋ production mhm.
because oh, yes because man daa dii bi zooi zaŋ film chaŋ ti ti so mhm. agbahibo n dɔɣiri kpɛ so mi n daa sɔŋdi mali a mi a nyɛla la bee yes so the more naawuni ti dahim ka n daa nyɛ sarati

a gba di nyɛ shɛm maa yes because a actors man miŋ daa bi bilivi ni ni yisi hmm? because lala dee maa according to nin ni daa ti neei na bara yɛm ni zimbo nim daa biɛla hospital maa ŋmaari film gba ka bi zaŋ mani ambulance paana so ka sarati bili n daa nyɛli a nyɛ di nyɛ shɛm maa yes so din daa chaŋ paai lala N mi ni daa ŋmahi domi n ku yihi films na paai dibata before ka laa sarati maa daa naan kana maa yes so after ni yina nahi di pa supporting movie but n maŋ maŋ full film ŋuna a gba di nyɛ shɛm maa but ka n ti di lihiri gba So so di niŋ ka sa- a nyɛ support a ni tooi a ni tooi lan of course industry maa niŋ because n daa pun n sab story shɛŋa sɔŋ gba Wow. lala tam maa dina di ku ka di ku nyɛ serious comedy movies n nyɛli but a ti li support ka ŋuna maa di chɛmi ka no

Just reach him out in lala number ma inshallahu eh, o nyɛla ŋun yɛn mm, in the second a kana ti lihi n tuma maa n maandila nanim lɛma a gba o ka shɛri bin ŋmahi n shɛri kuriti mm. a gba di nyɛ shɛm maa bin ŋmahi maa binyɛri maa zaa oh. hali a bɔri ni tooi shɛ bin ŋma shɛli taa gba ka so kali eh? ni ka mali lɛm taa ka so kali
ismail jab n tuma n nyɛli ka naawuni ti maa di baŋsim
because n shɛri di shɛŋa ka ŋɔna bin ŋma shɛŋa bi mini eh, kaman ku shib ma viɛnyɛla standard ones gba a gba ka di tooi ku shɛ ashɛli gba ka di nyɛ life bin ŋmaa mm. ka chɛni ni bɔɣa waɣala ka gari ni ŋɔ ni ku ga shɛm maa ka mali shilo cap nice Ka a ni tooi ku yɛli n-niŋ kamani Ajiis ni gba, ka so ku nya ka baŋ ni o nɛma ka a ya maa, bee n-ku mali lɛm bee ku dihi naa nachiinsi n-ka di purɔblɛm. N zuɣu a be luɣili kam ka yi wumda Naawuni yiko ni, inshaa Allahu ti be di puuni.
O yuli booni Abiyu, inshaa Allahu lala namba shɛli o ni boli maa ni chɛ ka o boli last time ka naan yi kpaai maŋ ka a reach out to him. Either movie maa yɛtɔɣa bee a bɔri ni eh, a nyɛ o she binshɛɣu zaŋ ti a. Let's support them because he deserve that support. I personally feel like he deserve it. Because o nyɛla ŋun kpuɣi o maŋ pam. O chɛ ka ninkura la, ka bihi la, ka ti zaaha wum nyaɣisim when it comes to comedy acting. Lala nim ŋɔ maa zaaha, you know, bɛ play la role in sustaining peace in tin be yaɣi shɛli ŋɔ because I watch it film ka zaɣa be lari lari ni. I mind be tira irim negative things. Dole. Ti yɛn daa chaŋ ti tum